Mhux nifmek ta'. Mhux ovvja li mhux tifhimni għax inti m'intix li prider. Oh, li prider xi ġifi. Li prider xogħol ikun persuna illi tirrikonoxxi x-xuftej oh, x'qegħdin jgħidu eżatt. Ah, diġà naqra ktib li ma jċaqlax għax wara xuftej jien għandi ħamżin ta' issa kif issa jkun bqażejjer. Eh, ma aħna tqajna jew smajna b'din il-li prider li tgħix kemm tajba li saħan sitra Kienet taf x'qed tgħid il-mara ta' Macron lil Kate. Il-Brigitte? Il-Brigitte.
Nafha jien.
Il-Brigitte, Kate l-mara ta' Macron, il-Brigitte. Insomma, fehmni nara, daw niżlu minn dal Il-plan, iva.
Estrina, eh, u dim il-bot, x'qalet? Ara.
Thanks, thanks, good to see you again.

X'qiegħed jgħid il-ħabib tagħna il-Horny! Go Horny! Go Horny!
Mamma mija x'qata tajtni. Hija ħasra għal xejn papa jien li kieku it-test tal-karozza kien proġett fi grupp Żgur ħallejt kollox f'idejn in-nies għax dan mhux sewqan imma jaħasra majjaliżmu sfrenat! Issa jaħasra kieku ħabbtu miegħek, mhux sprejat żejda jew kont tkorri int jew tkorri lil ħaddieħor jew agħar! Irrispetta r-regoli tat-toroq għax inkella jekk m'intx kapaċi mur oqgħod ilgħab bil-karozzi tas-sufarini! Jiena horny u tinsiex! Tkompli tibgħatli majjalati iktar fuq WhatsApp. Ja ħasra kemm tpaqpuni!
U dak kien ħorni tagħna minn hawnhekk ngħidulkom jekk xi porkerija fi triq aqbdu u ibatulna fuq il-WhatsApp number tagħna tajjeb. Nerbu s-suġġett se nitkellmu issa dwar l-edukazzjoni bħalissa n-nies ikunu d-dar Wara sitwa sħiħa dejjem bil-lezzjoni di jiġu jitnejku ma jagħmlu xejn.
Aħna ħankun qed nagħmlu refresher, revision courses ta' klim bil-Malti. Mhux aħna aħna, il-programm, il-programm. U jien ukoll ħanibatu lis sur Anċillieri fit-troq biex jeduka lil Malti. Smajt, smajt li ħajaqbad il-wili jqgħod jittess Zzjon, se bat xi kliem bil-Malti. Qod ninħastux għax qaċċat, eh? Qaċċat xi?
Qaċċat, jgħat biżonix, eh?
Jena s-suranġilleri f'nofs ta' sajf xorta nisħaq fuq l-importanza illi namlu revizjoni. La dan is-sajf ħankun qed indur l-irħula Maltin u nallimkom dwar klim u qwil illu ħan dwar il-kelma

Issa di risposta hi. X'għandek imbuzzat int? Ta' taħtu. Fiteni wkoll? Kważi, kważi. Fitta.
Diki, x'inhu mbuzzat? Mhux xi ħaġa l-barra. U x'għandek imbuzzat int? M'għandi xejn. Xejn imbuzzat.
M'għandi stars illum għax għax kif kont ik waħda. X'inhi imbuzzat? Bozza u.
Bozza.
Ara, ibqa' miexja. Ibqa' miexja, ibqa' miexja. Kolis. Same hat! Qed ngħallem il-Malti jien, x'inhu imbuzzat? Imbotta?
Tat il-barra, għandek xi ħaġa mbuzzata int? Ii, em- Emxilem, ejja, grej, emxilem. Ġifieri, Firjeka.
kun imqabża.
Ejja. Tajjeb. U minn fejn ġejja l-kelma mbuzzata, ma minn taħseb li Imbuzzata, Imbuzzata, tija. Pregnant window. Tara tal-limna bieċoħra, proset. Jiko sa domarat ejla, imbuzzata.
Imbuzzata. Imbuzzata.
Proset, bravi.
L-istudenti vera bravi, kifet taraw nibqaw nitalmu sala.
U dak kien shooter tal-lum u jekk taraw xi purkerija jew xi ħaġa interessanti li tixtuq nivestigawa, Ibgħatulna fuq dan in-numru jew inkella fuq dan l-email. Isma' ħudu paċenzja għax tant jitlu li mhux dejjem inkunu nistgħu nirrisponduhom fil-ħin, imma naqrawhom kollha ġifi xi ħin ħa nagħmlu dak li għandkom. Insellmulkom sinjuri! Saħħa, ċaw!